پیارا جا ویلاگ کرینے ہیں شروع پاک ویلیج لائف خوبصورت سرائیکی نظارے اچھا لگے گا خوبصورت جا ویلاگ دے نال خوبصورت جا نظارے دے نال پیارا جا سرائیکی ویلاگ کرے سو شروع آئی دا تے آئی دا ماشاءاللہ برادر اسلیم کھوکے اللہ توڑے نال حاضر ہیں کیا کہنا پیارے پیارے سرائیکی نظارے ڈکھے نے تے جلدی جلدی ساڈے چینل کو مارو سبسکرائب جتنے بھی یار دوست کون ہیں یہ لوگ تنا سارے کو سارا پیار بھرا محبتاں بھرا سلام تھی گیا تے تسا مارو سبسکرائب سبسکرائب مارن تو بعد تاکو ڈکھے نے پیارے جے خوبصورت جے نظارے ویلیج لائیو دے پیارے پیارے تے میں آدھا کہ تو کو ویور چاس سا سی سارے کول سرائیکی نظارے ہوندے ہن سرائیکی نظاریاں دی خوبصورت جئی سخاوت ہوندی ہے سخاوتاں دی گیزو پیاریاں پیاریاں خوبصورت جئیاں تے لیمینیشن بیک گراؤنڈ دی تہاکوں کیویں لگدی ہے پسند آندی ہے نا بیک گراؤنڈ تے لیمینیشن کیتی ہئی تے اور ماہ رمضان دا مہینہ چلدا پئے ماشاءاللہ نیک مہینے صدقے تساں سبسکرائب کرو ساڈا چینل

اے سامنے والے ویور پودے ڈیدے پے وے نا اے پودے کونواں دے بوٹے لائے نا ساں فیمس شہزاد یوٹیوبر ویلا منڈا تے انہاں ماشاءاللہ لائے ان کونواں دے بوٹے دے اساں انہاں کو دیکھ کے تے لائے ان اے سامنے والے تے اساں انہاں دی ول کٹنگ شٹنگ کروائی ہے سوک گئے دوبارہ حالی تک ساوے نہیں تھے تے شہزاد فیمس یوٹیوبر ویلا منڈا صاحب تے ماشاءاللہ انہاں بھی لائے ہوئے ہیں تے انہاں دے پودے بھی خشک تھی گئے چلو ماشاءاللہ اللہ خیر کرے سی ساوے تھی اس نارے برے اساں انہاں کوں ڈیکھ کے پودے لے گئے ہن اتھے کن سامنے اے جیڑھے خشک تھی گئے ہن تے انہاں دا ماشاءاللہ فیمس سلو سلام ہوندے فیمس سلو سلام کرے نے نو آدن السلام علیکم اے انہاں دا ماشاءاللہ تم سے نہ ہو پائے گا۔ سرائیکی کلچر دی شان اے بڑے پیارے پیارے انہاں گھر دے باہر کونواں دے بوٹے لائے ہوئے ہن۔ تے ماشاءاللہ انہاں دا سلام وی تہاکوں اساں اچ کیتے بڑے سٹائل نال کریندے ہیں تے اللہ پاک اوندی زندگی دی خیر کرے وسدا راہوے جتھے راہوے تے اج ساکوں ڈسنڑا ہے پیارا جے اساں سلوٹ کیتے شہزاد ویلا منڈا آلا کیویں صحیح لگے کہ نی لگا تے نالے کونواں دے بوٹے وی ہناں دے لگے ہوئن تے باقی سارے نال راہسو تہاکوں پیارا جے ولاگ ڈکھیسوں خوبصورت جیہا محمد شہزاد ویلا منڈا دی طرح تے اساں وی سرائیکی ثقافتاں تہاکوں ڈکھیسوں مزید جڑے رہو ساڈے نال۔ تے پنجھا اے تھی گیا خالصہ پنجاب اجہا کر ڈیوائے۔
آدھے خزان دی روت وچ بہار منگنا ہے یار کوئی نہ یہ نہیں کرنا نا سلام دعا کر دے رمضان پیکی دے بارے کوئی دس آج صاحب روزے سارے لئی آنے ہیں بس زندگی ہے میاں اوہی گزاری آنے ہیں تے کچھ حالات وچ خراب ہو گئے ہیں تے سارے والے چل ہن میری گال سننا ویوراں کو سلام دعا کر چھوڑ تے ساری طرفوں سارے بھراون سلام ہو گیا ہاں

لڳدیاں چنڳیاں مدینے دیاں پاک ڳلیاں۔ ویور ٹرین آندی پئی ہے ٹرین دا نظارہ گیس پھاٹک تھی گیا بند تے اگوں ٹرین دا نظارہ تہاکوں ڈکھینے خوبصورت جیاں نال جڑے رہو تہاکوں پیارے پیارے نظارے ڈکھینے اگاں چلدے پیاں ولاگ بنڑیندے ودے ہیں خوبصورت جے سرائیکی نظاریاں دا پیارا پیارا۔ ایڈو بابے نے فروٹاں دی ریڑھی لائی ہوئی ہے بڑی پیاری خوبصورت رمضان شریف دے وچ رمضان پیکج لایا ہوئے سی چلدے پے ٹرین دا نظارہ ڈیکھینے ٹرین آئی کینی حالی ٹرین ہے آون والی بھی پر او سامنے سنگلر بھی ڈاؤن تھیا ہوئے تے باقی ٹرین آندی تاکو ٹرین دا نظارہ ڈیکھینے تے مزید تساں نال جڑے رہسو ساڈے۔ پیاریاں پیاریاں محبتاں کریسو ٹرین آون والی ہے تے تہاکوں ٹرین دا شاٹ ڈیکھانے ہیں تے بس انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہیں تے ٹرین آن قریب نیڑے آ گئی آمد و رفت سلو تھی گئی ٹرین آ گئی پر یہ ٹرین دے کو چیک کرو

لو ویور اگاں چلدے ہیں ٹرین گزر گئی ہے ٹرین گزر گئی تے اگاں چلدے پئے ہیں ولاگ بنیندے ودے ہیں خوبصورت جہاں پیارا جی ہم نہر دا کنارہ ہے اور ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں تے بڑا سکون ماحول ہے رمضان شریف دا مہینہ ہے نیک مہینہ ہے تے ہی دے صدقے ساکو محبت ونڈو سارے نال پیارے پیارے سبسکرائب کرو پیارے پیارے کمنٹ کرو اور لائک فالو شیئر دی دا تون چاڑی دی کرو ویور پتہ لگے کہ ماشاءاللہ سلیم کھوکھے اللہ صحیح ویندہ پہ تے نہر دا کنارہ ہے خوبصورت جی ہیں ویلاگ بڑا پیارا اور پسند آسی تو کو ساڈا آج دا بنا ہویا آمد و رفت روڈ تو چلدی پی شور شرابہ ہے مینڈ نہیں کرنا تے ویلاگ تے توجہ کرو پیارا جی ویلاگ تو کو لکھینے نہر ساڈی ماشاءاللہ بڑی وڈی ہے پرلی سائیڈ تے گندم بیجی ہوئی خوبصورت نظارے ہیں پیارے پیارے تے ویلاگ بڑھیں دے ودیں خوبصورت جی تو کو لکھے سو مزید جڑے رہو بڑا پیارا اور کمال خوبصورت

باقی ویور ماشاء اللہ بڑا پیارا نہر دا کنارہ ہے تے اے اے نظارہ چیک کرو خوبصورت جے پیارا جیاں سورج ماشاء اللہ غروب تھیندا پے تے بڑا پیارا اور عمل سکون دا ماحول ہے تے بڑا پیارا نظارہ ہے تے میں کہ اپنے پیارے جے ویوراں کو سبسکرائبراں کو دکھاواں ماحول نہر دا کنارہ نال خوبصورت جے گرین گرین ماحول ہے تے بڑا پروٹوکول ہے ویور تے تساں نال محبتاں ڈتیاں کرو تو کہ میں پیارے پیارے ماحول ڈکھے سو سرائیکی نظارے سرائیکی ثقافتاں خوبصورت جیاں دکھے سراں دے پیاریاں پیاریاں اور ایویں تساں ماشاء اللہ نال ساڈے سپورٹ کیتی کرو محبت کیتی کرو سپیشل پرسن برا کو تے برا تہاڈا تہاکوں سرائیکی نظاریاں دے تن چار ڈیوے دکھاون دی ماحول پروٹوکول دے انتظام خوبصورت جے نال سورج پیارا جیہا غروب تھیندا پیا تے پسند آسی تہاکوں۔